Os byth y byddwch chi'n ddigon ffodus i gael eich gwahodd i nofio yn un o blasau Abu Dhabi, cofiwch graffu'n fanwl ar waelod y pwll nofio, oherwydd efallai yno gwelwch chi eiriau Cymraeg. Mae'n debyg mai'r geiriau fydda, Craig Bragdy. Ond beth ar y ddaear meddach chi sydd nelo y lle hwnnw a phwll nofio yn un o blasau'r United Arab Emirates? Wel, Lynn aeth ar drywydd y stori.
Mae yna un gornel o glwyd sy'n perthyn yn nes y dyddiau hyn i ddiwylliant gwledydd y dwyrain nag i ogledd ddwyrain Cymru. Ble bynnag y trowch chi, murluniau yn rhyddodiad lliwgar y dwyrain sy'n ychwynebu. Hwn, er enghraifft, yn seliedig ar waith nyddu llwyth o Bedouin ac wedi wneud i addurno ochr ffordd yn Qatar yn y Dwyrain Canol. Mytholeg Tsieina a symbylodd y darlun o saethwr yn anelu at naw haul. Tra mae hwn yn ymwneud â bywyd carwriaethol y paun. Arweinydd cefnog un o'r gwledydd Arabaidd a gomisiynodd y murlun ohono'i hun ar gefn ei geffyl. Ac mae hwn yn rhan o fosg lle bydd pennaeth gwlad arall yn gweddio a'i wyneb tua Mecca ar fwrdd i long bleser. Mae'r cyfan yn rhan o arddangosfa o waith Jean a Rhys Powell, sydd i'w weld tan ddydd Mercher yn Theatr Clwyd yn yr Wyddgrug. Yma mae'r ddau wrthi'n esbonio'u gwaith i grŵp o ddisgyblion ysgol. Nhw a'i dau fab yw perchnogion ffatri Craig Bragdy yn Ninbych, Ar hyn o bryd, mae rhan fwyaf o lawr y ffatri dan garped o glai gwlyb gyda gorchudd o bolithyn yn ei gadw rhag sychu, a theils i'w gadw'n wastad. Carped sy'n edrych fel darn anferth o bestri, ond a fydd, cyn hir, yn llawr lliwgar i bwll nofio mewn plasty brenhinol yn Abu Dhabi. Mi ddoth yr client ata ni a gofyn fyswn i'n gallu neud rhywbeth i wilod pwll nofio, ond oedd o eisio ar y themedd Persian carpet. Mae hwn yn mesur 10 medr um, hyd i chwech a hanner medr. Mae yna rhyw di, dri dinell o glai yna fo. Wel ma'r ma'r cynllun i weld yym ar ei wyneb e nawr be' fydd y cam nesa fydd e'n ca'l ei dorri fyny'n ddarne? Bydd. Ma'n ca'l ei dorri fel ryw jig-so. Ma' bob darn yn ca'l ei rhifo ar y cefn a ca'l ei grasu a wedyn ma'n ca'l ei roi ar y l- llawr yn i ôl cyn rhoi'r paent neu'r glos, glaze, arno fo. A mi eith yn y ffwrn eto wedyn cyn Cael yr yym enamels fel 'dyn ni'n galw gold a yr arian y platinum. Gyda phob metr sgwâr o'r carped yn cynnwys rhwng 100 a 200 o ddarnau jig-so, i gyd wedi'u haddurno i batrwm cywrain, dyw hi'n ddim syndod y bydd y gwaith terfynol yn costio cant ac ugain o filoedd o bunnau. Am ddeg diwrnod, tra mae'r clai yn wlyb, mae'n golygu gweithio bron ddydd a nos i'r artistiaid hyn. Mae ugain yn gweithio i'r cwmni, a phan fydd y darnau i gyd wedi cwblhau a'u pacio, rhai o'r rhain fydd yn teithio i osod y cyfan yn eu lle. Sampl yw hwn o'r gwaith gorffenedig. Faint o amser mae'r gwaith cyfan 'ma'n mynd i gymryd? Mae rhaid i hwn fod yn y pwllnofio ei hun erbyn dechrau mis Awst. Fe fu Jean Powell, cyn-ddarlithydd mewn Coleg Celf, yn cynllunio murluniau ers dechrau'r chwedegau. Fe deithiodd y teulu i wledydd y Dwyrain Canol i greu marchnad newydd wedi i'r dirwasgiad amharu ar eu busnes ym Mhrydain. Ac fe welson nhw, Fod gan ni gwaith apêl arbennig at yr Arabiaid. Dan ni'n gweithio fel teulu, a ma'r pobl sydd yn gweithio ar y pethau yma, maen nhw gyd yn mynd allan i'r Aifft, design ar y papur yn cyntaf. Ar ôl hynny, wneud y mural. Ac ar ôl hynny, allan i'r Aifft a rhoi e ar yr mur. So, maen nhw gyd wedi bod allan i'r Aifft, a ma'r Arabs, maen nhw'n adnabod nas i gyd am am gweithio. Maen nhw'n gweld Jean uh, yn gweithio ar design ac ar ôl hynny yn overalls yn rhoi ar panels ar yr mur. Ac maen nhw'n meddwl dyma'r teulu yn gweithio, nid company, nid cwmni.
Un o'r projectau diweddara oedd murlun ar gyfer Maes Awyr Rhyngwladol newydd yn Dubai. Fe dalodd arweinydd gwlad arall dros gan miliwn o bunnau am blasty newydd lle mae murluniau o Ddinbych yn addurno sawl stafell. Gydag arian fel hyn yn y fantol, mae prodlondeb yn hollbwysig. Un mil o punnoedd am pob diwrnod rydan ni'n hwyr. Dyna'r penalty clause ar y contract yma.
Dim syndod felly nad yw'r cynnyrch byth yn hwyr, a bod yr enw 'Craig Bragdy' yn dod yn fwy a mwy cyfarwydd i deuluoedd cefnog y dwyrain.